Сәлам дуслар! Сез Татарстанның төп яңалыкларын карыйсыз. Узган атнаның төп яңалыгы безгә мөһим түгел, чөнки 10 көнлек яллар башланды. Ә кемдер бит эшли. Кавабанга! 10 көнлек ялларның өченче көне бу. Башлыйк. Дүшәмбедә бөек Габдулла Тукайның тууына 135 яшьлек юбилейны билгеләп үттек. Шул көнне Туган тел көне дә бәйрәм ителә. Кыскасы, Тукай, безнең йөрәкләрдә, туган тел, матур тел.
Шул ук дүшәмбедә Казанның Зорге урамында Советский подстанциясендә янгын чыга. Советский һәм Идел буе районнары тулысынча унике сәгатькә сусыз һәм утсыз калды. Техноген һәлакәт кешеләрне көн дәвамында Тукай турында роликлар карау һәм аны уку мөмкинлегеннән мәхрүм итте.
Түбән Камадан 13 яшьлек укучы бала Әмирә Мөбәрәкова Бөек Британия патшабикәсе Елизавета II-дән хат алган. Кызның әнисе сөйләвенчә, Әмирә хәзерге кызу дөньяда ничек итеп барыннан да тәм табып, тулы һәм рәхәт тормыш булдырып яшәргә дигән сорау биргән. Патшабикәнең ни дип җавап бирүе билгесез. Мөгаен, Әмирәне Түбән Камада яшәве өчен кызгангандыр инде.
Казанда күп фатирлы йортта шартлау була, соңыннан янгын башлана. Бу хәл Батыр Шунрама 29 нчы йортта теркәлгән. Соңрак ачыкланганча, фатирда фейерверклар ясап ятучы ир кешенең дары запасы шартлаган. Аның йортына тентү уздырырга килгәч була бу. Берәү дә зыян күрмәгән, ә моны инде бәйрәм дип атап була.
Хөснуллин Россиянең кайбер субъектларын берләштерергә тәкъдим иткән. Безгә 85 регион кирәкми, дигән ул. Мәскәүне калдырырга тәкъдим итәбез, чөнки ул баш кала. Санкт-Петербург матур кала һәм һәрчак яхшырак булыр өчен Уфаны да саклап калырга кирәктер. Ә Казан?
Казанга тимиләр инде.
Шашкалар буенча дөнья чемпионатында матч вакытында ук өстәлдән Россия әләмнәрен алып куйганнар. Соңрак моны ВАДА агентлыгы карары белән эшләнүен әйтәләр. Ә соңыннан әләмнәрне алып кую мәҗбүри булмавын да таныганнар. Эх, шушы паннарга Тарас Бульба җитми, ә!
Навальный һәм ФБК штабларын тыйдылар, Леонид Волков оешманың ябылуы турында белдерде. Яңа гына бушап калган биналарны арзанга гына алып калырга ашыгыгыз.
Таҗиклар һәм кыргызлар чик буенда сугышкан. Су чыганагы һәм чикләр буенча аермачык аңлатмалар булмау сәбәпле, ике ил бер көнлек сугыш корып ала. Яраланучылар да, һәлак булучылар да җитәрлек. Ярый әле баш миләре дуслашырга кирәклекне вакытында аңлаган.
Кичә православ динендәгеләр Пасханы бәйрәм итте. Кояш баюын көтәргә туры килсә дә, йомыркалар һәм куличлардан авыз иткәнсездер дип ышанабыз.
Ялларда Казан марафоны үтте. Йөгерделәр, шәһәр урамнарында пластик су шешәләре ташлаштылар. Кыскасы, бар да гадәттәгечә. Видео да бар хәтта. Бер төркем кызлар Кремль һәм Кол Шәриф фонында тәннәрен яздырып, разминку ясый. Шунда ук тәрбиясезлектә гаепләп, изге Рамазан аен искә төшерүчеләр табылды. Ну, күренеп тора бит инде, кызлар ураза тотмый. Каян чыгып әйтәсең соң син аны? Ну, кара инде артлары нинди зур. Бер дә зур түгел, формалары бик матур кебек әле. Ә алай-болай аларның берсе син түгел иеңме? М-м.
Дуслар, узган атнаның яңалыклары шушылар иде. Алай була, если что, Айна, Микеланджело ул нунчаклар белән сугыша. А Донателло таяк белән сугыша. Тукта, тукта, тукта, тукта. Леонардо именно кылычлар белән сугыша. Сын, чын, сын. Ә менә Рафаэл сая пычаклары белән сугыша. Сын, чын, сын. Бөтересбергә алар кавабанга.